Hojii warra hoongoottu thank you. Come in. Good. Jazakallahu khairan. Ngaya. Yoo keessanii Abdusalaamtu Ingiliffaan beeyne seetanii akka aakiraan isin hin banne. Akkuma laga yaa'ee kana godha ila akkana. Baarakallaahu fiikum jazaakumullaahu khayran akramakumullah wayaa obboleettii tiyya rabbi si haa kabaju kaayaa kee rabbi haa tolchu ulfinni rabbi bira si haa muramu sa'atiin sa'atii booyani malee sa'atii kolfanii miti Ulfaadhu. Kabajami. Sharafni kee gadi hin bu'in. Gatiin kee ol haa deemu bi'idhnillaahil kariim. Saa'aan saa'aa booyani malee saa'aa kolfanii miti. Ikhwaa. Hujii warra milkii maalin? Inni tokko is. Amma Sanyii lallaafaa facaasaniit yoo oorruun oorruu bareeda taatee bishaan rabbi nama waffaqe sanyii akkamtu gala? Midhaan fireen isaa miizaanarra yoo gadi kaayan ka biraa kontaalli shantama kaasu kuni shantamumatu dhibba kaasa midhaan akkasiitu gala oorruu tanarra. Namni dhiiraa kuni kama inni nu akkuma Rabbi jiraachise jirutu yoo mucayyoo durbaa kadhatu hagam bareeddi jedhee gaafata. Hin jira moo hin jiru wanni akkana? Hagam bareeddi jedha. Dhugaa jedhe. Jedhuu qaba. Ta akka ofii yoo fuudhe gooma dhalata. Ta mootii kinniisaa fakkaattu yoo fuudhe sanyii jijjiirti saniif iyyaafata. D. Adeemsi keessan guutuun diina irraa bayuu dhabuun hikmaa. Osoo har'a gabayaan tuni wal keessa wal bitaa oolte khalqii Rabbi addaan hayyise walitti nayxan hikmaa miti. Dhiira bira sanyitu jira. Dubartiin oorruu. Higgii Rabbiitiin ala oorruu fi sanyiin wal keessa deemuu hin qabdu. Duraan dursoo nama sagantaa kana bifa kanaan bareechiseen duubeen tee haa bareeddu jennaan. Duubeen tee haa bareeddu. Dhiiraa dubartiidhaan warri sagantaa kana akkanatti bareechise duubeen teessan haa bareeddu. Oromoon yoo duubetti du'aa'ii namaa godhu duubeen namaa maa inni inni? Haa? Maa jettan? Kaatimaa takka? Haa? Ilmooleen lama? aakhiran sadii hangafni sadiinii duuben si haa toltu yoo jedhu oromoon ilma itti baana duubeen si haa toltu ilma gaafa ati asirraa tarte maqaa kee haquu miti ilma aayyichoo tiyya aabbichoo kiyya jedhu jismii kee irra rabbi haa baasu duubeen tee haa gabbattu eegasii hoongohu maalinni kijibuu kijibuu, waanyuu, dhara dalaguu, namaaf nama walitti naquu, jaalallee lamaan jidduu seenanii xureessuu, dhiirsaa fi niitii yoo wal komatte niititti ka biraa himuu, dhiirsatti ka biraa himuu, akka qalbiin isaanii walitti hin deebine addaan fageessuu. akkanatti addaan fageessa ikhwatii wa ahibbatii mee waa isin gaafadhaa dubartii teenna rabbi isin haa kabajuu karaamaan keessan haa fagaatu mee dubartii irraa namni qoonni rabbii takkaa si biran gahin harka ol qabi namni qoonni rabbii isin gahin Mee dhiira irraa namni qoonni rabbi isin gahin na gahee qooda rabbiittu na bira jira nam jettu mee harka ol qabi. Qoonni rabbi gabroota ofiitii qoode na gahee namni jettu mirga kee ol fuudhi. Gad deebisi. Namni qoonni rabbi nan geenne jettu hoo? nama marattuu harka hin baafnetu jira ibtilaa rabbiiti bara kunillee ibtilaa uma mee dubartii irraa namni qoonni rabbii si gahe gad deebisa namni qoonni rabbii si hin gahinu gad deebisa Namni qooda si gahe irratti Rabbi irraa komii qabdu nama hagam isin keessa jirtu? Hin jirru. Mee galata Rabbii galcha. Ija ambaatitti isin hajamsiifne. Gurra ambaatitti isin hajamsiifne. Aqlii ambaatitti isin hajamsiifne. Miila ambaatitti isin hajamsiifne. Miila sii kenne furdisee ka kopheen itti taatu sin goone. Afaan tarsaasee sin fokkifne. Funyaan hidhii jalaa tuuysisee sin fokkifne. Xiqqeessee haga furrii fi afuuran baafattu bichaa sirra kaayee sin fokkifne. Gurra akka gurra arbaa sirra dabarsee ceekuu sin tuuysifne. Nama nama fakkaatu quxuba ka laalan bareedu Ka ulatan urgaaye, ka dhungatan mi'aayu si uume Rabbi jalla wa ala. Mee Rabbiin waliin nama na karoorse jira namni jettu mirga kee ol qabdi. Nama Rabbiin waliin na huje jira, nama Rabbiin waliin na dalage jira isaallee galata galchuu qabna namni jettu. Maarree Rabbi shariika hin qabu adda na dalage namni jettu mirga ol qabdi. Kalaas. Haakadha. Dhagayaa. Obboleeyyan teenna. Rabbii gaafa ati garaa haatetii keessa jirtu bishaan haatetii keessatti bulii afurtama wali qabee si bukeesse sodaadhu gara bobbaatu maratti a bulii afurtama Garaa haatetii keessatti osoo wiixaan tuqanii walitti rarra'a. Gaafa afurtama lammaffaaraan immoo dhulaan dhulaatiin si gahe. Gaafa afurtama sadaffaa gumaa foonii ka gizee tokko murataniin si gahe. Bulii hagam? Afurtamni gizee sadii hagam? Dhibbaa fi gaafa bulii dhibbaa fi diidamaa hafuurri sitti afuufame. As irraa foon kun lafetti jijjiirama. As irraa lafeen kun kifilii kifiliin, kutaa kutaan addaan baya. Kutaa mataa, surriin achi keessa gala, qafoo qullaa.

Ciismoo akkama ciccite. Namni caaqilli xiqqoma keessaa haasaya. Guutuudha haasawan guddatu jedhanii. Guutuudha. Malkaa yoo ir'attu moo yoo guuttu iyyiti. Misisippiin kun iyya. Maaltu iyyuu isa dhoorge? Guutuudha. Yoo hir'attu hoo? Hin iyyiti. Maaltu iyyisiisa? Dhagan waliin tuma hin hir'ate. Namni guutee yaa'u hoo? Intalti guuttee yaa'u. Gurbaan guutee yaa'u. Jaarsi guutee yaa'u. Aalimni guutee yaa'u. Haguma isa fayyadu bicha irraa fuudhee dubbatu. Haguma hawaasa fayyadu bicha irraa fuudhee dubbatu. Ka gizee kan qaaqandu guddanne. Guutuudha. guutummaa aqliitii fi namooma isaa irratti akeeka. Yaquulu sallallaahu aleyhi wa sallam, Man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut. Namni Rabbii fi guyyaa boodaatitti amane, argate yoo ta'e kheyrii haa dubbatu, yoo dhabe haa cal'isu jedha Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu. ka guutuu horu, ka guutuu heerumsiisu, ka guututti guutuu fuudhu, ummata kaayoo tantee xurii hin tuqin Rabbi si haa taasisu. Kaayoon tee haa gabbattu, waliin Rabbi si haa deemu, nama galata Rabbiitiin dhaabatu Rabbi si haa taasisu. Narji ilal mawduu, qaama kee kana laali, gubbaan kuni ona, haga hiddii aqlii keessa jiru san malee. Gaduma siqi. Afaantu ay jira kun. Ka isa keessa maaltu jiru? Arraba ati rabbiin dubbattutu isa keessa jira. Mee waa nyaadhu. Ilkaan soddomii sadii jalaa gubbatti jidduu kana lola arrabni kun. Situ eege. Sittiise. Dingatuma yoo inni ilkaanii wali bu'u addaan si hafa afaan. Dhaba godhaami bineensa jidduu lamaan dalagaa arrabni eenyu si tiise Allahu jalla wa ala Rabbi si tiise subhaana Rabbi si tiise subhaana kunillee ragaa qudura Rabbii keennaati ifrid afaan kanaan wanni qaama kan kee guutuudha tolu gala fuutee yoo ati ol kennitu gara as aanu kanatti yoo hadhaahe deebisuu dandeetta. Takkatuu jara duubaa san tuqaa arrab xiqqee achi aanu laagaa san bira yoo ga'e fuudhee qileetti dabarsa. Awwaara bubbeen fuute wanni achirra bu'e. Akkanatti addaan qoode rabbi qaama kan kee.

Maaltu keessa gala? Bootaa balfi itti gatamutu achi gala. Bootaa balfi itti gatamutu achi gala. Qafoo akkanatti deemu ka balfa hayaa'aa fi hormata ilma namaatii nu maqaa isaa dhahuu hin dandeenne baatee deemu Rabbi irraa gara itti qabatan wallaalan. Ka osoo dalga kanaan cuupheen tarsaasanii hasbaan akkam garaa isaa keessaa gadi jigu. Adaba dhabuu hin qabnu Rabbii keenna irratti jalla wa'alaa. Hedduu namas hin tahinii balfa garaa isaa jiru kana dhiiras tahee dubartii harka namaattu irraa yaasaa jira. Si takkaa jasada kee namni hin qabanne.

Miila gara duraa duuba deebise. Mataa kee gara silaa duraa duuba deebise. Ija tantee ta gadi rarraatu godhe. Hidhii tantee ta rarraatee harkaan ol dhooggitu godhe. Bareechisee si uume jalla wa'alaa. Galata Rabbiitiin dhaabadhu. Ofirratti hin dagatin. Miidhama sirra gayaa akka maletti.

Ka tuffatamu sun caaluu mala jedha Rabbi. Akkasuma dubartiin, hintalli takka hintala takka akka hin tuffanne, akka hin ashne, akka funyaan itti hin bunne ija itti hin qisne, ta ija itti qisan, ta tuffatan, ta hidhii itti micciiran sun qiyaamaa caaluu mala jedha Rabbiin keenna subhaanahu. Namni kulliin rizqii ofii nyaata. Gaafa bulii dhibbaa fi diidama durattii jennu saniin nama guutuu rizqii isaa akka inni qoloo gabaa dhaqee offitti likkutti itti likkee itti mure Rabbiin. Na wajjin jirtanii? Sii babal'ise malee Rabbiin wanni guyyaa keessa sii dhufu tokkollee hin jiru. Qaata sii murame hireen tee Rabbi bira jirti. Akka ati qamisa murattutti rizqii tante ati garaa haatee teetitti qaddaramtee gaaba bulii dhibbaa fi diidamaa sii mure rabbiin kenna waan si gayuu sii muree hoo gara isin sitti yaatuun nama jalaa dhoyse subhaanahu wa ta'aalaa. Osoo gara isiin sitti yaatuun hulaa san ka argu taate namni, ta qanaa qaanyiin kan kee halkan rafeen bulu, wayta ati rafte dhaqee cuqqaala. Wallaahi hin raftu hirribaan sutte sila. Sirraa cuqqaaltee masnoo gara ofii jallisuuf, akkaawuntii ofii gubbatti guuttachuuf wanni isiin hin dalayne hin jiru. Amma raqma sirri walitti argisiiftu kawannoo keessani ka kaardii keessani lakkoofsa mistirii walitti mul'iftu dubartiin hin mul'iftu. Maaliif? Maaliif? Ishi hin himinaa. Birrii haga qabdan walitti himtu. Rabbii jedhaa himaa lafeeleetii. Eh? Hin himtan. Umrii isin dhuma malee hin himtani. Eshi. Waytima isii tana kaayattan jilbaa gadi kaayattu. Hmm? Akkana ossiisee gara qalbii kan kaayata namni martinu. Dubartiilleen borsaa dhadhayaa deemti badaa way buuteetuma baddi. Wayita eenyuu san fuudhan kan itti rigatan hidhitti rigatan tokko hin jiraami. Waytima isa fuudhu qubee qubaatti itti rarraatee way birriin buutiif gadi dhooggiti qubaan. Kulliin keenna akkai jirra. Ilmoo namaa waan akkanatti duniyaa fitnaa jedhamtu jaalattu nu malee homaan agarre an. Isin qofaa miti an ofirraa beekaa isinitti haasaye numa maratu akkai jira. Nu kullii keennatu akkai jira. Ana madooraala 100 yoo namni naa kenne Badaa wanni tun birrii guddoo yoo biyyatti galte wayi buutiif jirtiiyyu jedhee tooyataa deema. Wahaakaza ilmoon namaa fitnaa jaalata addunyaa fitna innamaa amwaalukum wa awlaadukum eesh fitna fitnaa jaalata namni osoo akka duniyaa jaalannutti diinaa nabii keennaa jaalanne islaamummaa jaalanne silaa dhufte malaa'ikaan nu ziyaarte lafatti duniyaa nuti akkana qomaa wajjiin cinnu tana faarfamtuu miti allaahumma yoo duniyaa akka ardha ittiin hujjan kanatti taate malee yaquulu sallallahu alayhi wasallam ni'imati duniyaa

Ahlif billaah rabbiin isinii kakadhe horiin ardha isin kennitan rabbi biraa dabalamaa jira osoo akkanatti wal geettanii horiin baafne yoo naqaata harki keessan naafate walitti hajamtan deeydanii waan akkanatti jalaa yaaftaniif duubaan rabbi qaalii seenee itti naqe wamaa anfaqtum min shey'in fahuwa yukhlifu wahuwa khayru raaziqiin waan isin anaa jecha baaftanii kennitan ana bakka buusa jedha rabbiin jalla wa'alaa suusani. Wayta isii arrabsu Rasuulli Rabbii akkana jedha, Guyyaa gaafa tokko sahaabaa waliin hoolaa gurraattii ta gurri isii mimminishu xixiqqaa ta ofiin duute baktii irra dhufee namni birrii takkaan nurraa fudhatu jedhe Rasuulli Rabbii. Lakki itti hin ajamnu yaa Rasuulallaahi jedhaniin. Namni bilaasha fudhatu hoo jedhaniin. Yaa Rasuulallaahi waan fokkattuu Sunu baktiidha waan ufiin du'e maal goona je'aniin. Faqaala sallallaahu aleeyhi wasallam, Wallaahi laddunyaa ahwanu calallaahi min haadhaa caleeykum. Haga hoolaan fokkattuun, baktiin tun, isin biratti gatii hin qabne caalaa duniyaan Rabbi biratti gatii hin qabne jedhe Rasuulli Rabbii aleeyhi salaatu wassalaam. Duniyaan sun tami? Ta faachoma isii qabatee namni ija irraa hin buqqifatu, gizee qur'aana laalu hin qabne. yoo lakkaahu nama garii mee laala takkitti immaa wayi jala tartiif torba irra deebi'ee lakkaaya subhaanallah ati fitna fitna rabbi walirraa isin duroomsee jira wal hin tuqina Yoo wal tuuyxan ammoo hadiisa tokko bicha isinii qara'aa dhagayaa. An isin biraa galaa jira, Rabbi walitti nu haa deebisu. Karaa gubbaa jira an. Gabbinna keessan barbaada huqqinna keessanii miti. Keessi kiyya guddoo isinitti gammade, guddoo isin jaalate Rabbi na beeka. An mucaa tana hin loleerreefi an. Na kabajjee teette. Na kabajjeetteetti. Maal irraa qaba? Maal narraa qabda? Yoo isin naan jette maal itti himaan? Maal itti himaan? Maal jedhaan? Yoo Rabbi narraa loleen malee, yoo malaa'ikaan Rabbii narraa lolteen malee maal itti hima? Taa'i an jedhe himateetti. Ulfinni Rabbii si bira haa taa'u. Karaamaan kee haa fagaatu. Ayyaa tiyya karaamaan kee haa fagaatu. Wayyoomni kee haa fagaatu. Bakka namni tokko hiixatee sin dhaqqabne Rabbi si haa kaayu. Narji ilal mawduu. Yoo wal tuuyxan osoo quba hin qabne miidhama irra geettan. Guyyaa gaafa tokkoo namni wahii gadaa Umarii ilma Khaxxaab keessa na wajjin jirtan mishi Abdusalaam fi wilaayati Amiiril Mu'miniin Umar ibn Khaxxaab radiyallaahu ta'aalaa anhu Sa'd ibn Abii Waqqaas namni jedhamu eessuma Rasuula Rabbiiti, aleyhi salaatu wa salaam, biyya wahiititti shuumee achi kaahe. Osoo Sa'd warwaatee didu, Umar achitti shuumee, Aangoo anatti kennitanii dalga naan qabattanii ofii jibbitaniini jedhee loleeni Umar. Wal jaalatan. Akka malee wal jaalatan. Wadaajiidha. Achi isa kaahe. Biyyi kun biyya mootii ofii ofirra bulchuu miti. Hama guddatti. Baalageedha. Ummata hammaataa! Yaa Umar jedhanii yoo takkaa Sa'ad bubbulche. Moototiin ati nutti shaamtu tun taanuma caaltiimiiree jedhanii. Zaalima malee hin qabdu ati ummata keessaa. Fuudhi nurraa ka'iitii jedhaniin. In dhufe Umar bin Khaxxaab mootii maraati Umar. Aalama baaseet du'aa'ii godhate yaa rabbi Allaahumma laa tukhayyib dhannii fii sa'd ibnu abii waqqaas yaa rabbi akka ani sa'd irraa yaadu nan hongessin sa'diin hin jaaladha waan gurri kiyya jaalatu malee waan biraa gurri kiyya isarraa nan dhagahin yaa rabbi jedheen ummanni kun waan hin malle akka hin himanneen jedheen himadha amma jedheen Itti gadhiisan. Dubbadhaa jedhe namni wahii lafaa ka'ee Usaamaa jedhanii. Mangistiin nuu dhufee jira dubbadhaa jedhe. Na wajjin jirtaniin. Namni yoo saffaa arraba dheeratu haa laallatu dhiiraa dubartii keessa. Namni afaan algalaa, namni arrabni algalaa, namni quba namatti akeeku yoo jiraate yoon jiraatin homaan dhageenne Rabbiin gurra kiyyaa natti ragaadha yoo minaalbaata jiraate ilmoolee tiyya babbareedduu abboota kiyya gaggaarii obboleeyyan kiyya obboleettidhan tiyya babbareedduu ujoollee qur'aanaa fi hadiitni rasuula rabbii irraa urgaahu dubartii bareeda gaggaarii warra jidduun isaaniitiif jidduun rabbii araara jira jedhee qalbiin kiyya yaadu dubartii masjidaa dubartii jum'aa fi jamaa'aa fut yoo jedhe namni wahii lafaa ka'e Usaamaa jedhaniin. Dubbadhaa jedhe. Wayta kaan wayta mangistiin hin dhufin waa xixxiixxanii hin argitan qaayxanii rambaa dubbadhaa kaa amma waytiin gahe je'eeniin. Biyyi dubbachuu didee haga yoo lafi too qolomata liqimse. Itti seenee dubbate. Walaa yacdilu fil qadiyyaa walaa yaqsimu bissawiyyaa akkana giximiidhaan arrabse. Sarawiti fundura hin deemu. Kanaa mootiin Yoo murteessu qixa nuun murteessu. Kanaa mootiin Yoo nuu qoodu qixa nuun qoodu. Kanaa mootiin kana nurra keettaa je'eeniin. Akkana jedhan Sa'adii hoo jedheen Umar binu Khaxxaab eessuma nabii keennaa kana. Hin dhagaa gurra ofiitiin taa'ee caqasa. Sa'ad achi hin haasoyne gara jaraa. Garam haasaye? Ilaa rabbi assamaawaati wal ard hin dhageettanii mila feeleentii da'watul mazluumi mustajaaba kadhaan nama miidhamee awwaatamtuudha yaa rabbi yoo inni jedhe maal hajamte jedhan rabbi hintalti rabbitti amante yoo dhiirsa iyyannoo gara rabbii oofte yaa rabbi yaa rabbi

yoo wanni inni jedhu kun dhugaa ka tahu taate malee Allaahumma atil umra wa atil faqra wa arridhu lil fitan yoo wanni inni jedhe dhugaa taate rabbi o ee yoo wanni inni naan jedhe kun zulmii taatee na miidhe daddaftee narraan ajjeesinii umrii naa kaahi rabbii kiyya jedhe nama kana umrii naa kaahi usaamaa kana jedhe Turmana umrii waliin deega itti naa marra'i jedheen. Raahaa wahiitiinuu wal hin argini. Turmana umriitii fi deega itti naa marraate waliin miilli isaa da'oon oolinii gooroo salphinnaa bakka xiqqeennaa mara haa dhaabatu xiqqeennarra naa oofi jedheen. Subhaanallaahil aziim. Usaamaa kana ulamaan sahaabaa irraa haasahee Umrii turee, turmana umrii irraa aggaarri ijaa olii kuni gadi biqilee ija agaree dhooggee akkanatti ol qabatee ilaala jedhan. Istajaaba Allaahu jalla wa alaa Rabbitti awwaatee jira. Deegaa yoo isin jettan homa raahaa tahe tokkoon wal hin argu. Gooroo salphinnaa malee hin dhaabatinii karaa gubbaa dhaabatee jaarsi qadiimni hagana gahu ijoollee durbaa ta taphataa karaa deemtu jala fiigee qunxuuxa. Dubartii qacalee, dubartii hormaatatti jirtu, ta abbaan warraa balaa irraa eegu jala fiigee qunxuuxa. Jaarsi xiqqeenna moo xiqqeennaa miti? Xiqqeenni kanaa olii ima hin jirre. Maal taatee salphinna kanaan Rabbi si gahe jedhaniin, Asaabatnii da'watu Sa'din. Kadhaa Sa'd ibn Abi Waqqaas Rabbiin natti kadhatetu na qabate jedhe. Wanni hadiisa kanaan fiduuf, nama miidhame tokko yaa Rabbi yoo inni jedhe, kadhaan isaa gad hin deebitu. Rabbitti ol deemtee Rabbi bira buuti. Wal keessatti Rabbi sodaadhaa. Wal keessatti Rabbi sodaadhaa. Wal keessatti Rabbi sodaadhaa. Wal keessatti Rabbiin sodaadhaa. Eegasii, Rasuulli keenna katmii umrii isaanii salaata dhaamatan. lama salaata dhaamataniit sadaffaa dubartii dhaamatan. Faqaala sallallaahu aleyhi wasallam, Assalaah assalaah wamaa malakat eymaanukum, Salaanni amaana, salaanni amaana, eegasii wanni Rabbi cabsee harka keessan kaahe dubartiin amaana jedhe Rasuulli Rabbi aleyhi salaatu wassalaam. Haadha mana keetiiti bootaa kenni. Lubbuu qaama seeraatiif yoo bootaa kenniteef homaan ajjaramtu.

min wasaa'ili wanni amantii tana ittiin daddabarsan yeroo ammaa tana guddatee bal'atee akka jiru ni beeytanii guddaan miidiyaadha. Miidiyaan amma meeshaa guddoo da'awaa miidiyaa akka ta'e ni beeytan. Miidiyaa adda addaa daamaa TV haareyaa amma gad bahee hawaasa isaa tajaajiluudhaaf if qopheessee if saganteessee hawaasa isaatiif gad bahaa akka jirus isinitti himachuu barbaanneeti. TV kanaas jala nuu deemaa maashaa gama yuutuubiitis gartee subscribe nu godhaa maashaa Allah namuu da'awaa tanaa akkuma beekuu fi haaluma dandahuuni da'awaa tana godha. Waan Rabbiin ummata ijoollee teenya ilmaan keenya kana ijoollee teenya tana laafisee fi walitti qabanii isaan achirra nuu kaayan kana isinis hoggaa sheer gootan nama biraa gaha hoggaa ergaa tan isinis fuutanii nama biraatiif ergitan maasha Allah daawaan bifa kanaan mana namaa seentii nama meeqaa irraa barataa nama meeqaa Rabbiin saba kanaan qajeelcha atilleen qooda irraa qabda Yoo amma da'awaa takka achirraa fuutee obboleessa keetiif ergite, share gooteefi, obboleessi keessan waan san irraa baratee Rabbiin sababa saniin yoo hidaayaa kanneef maashaa Allah akkuma ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wasallam la'an yahdiya Allahu bika rajulan waahidan khayrun laka min humuri na'am. Wallaahi namni tokko sababa keetiin qajeelutu irra sii caala eh, gaala diddiima araba kana gaala jaalata beetee. Bima'anaa dooraala hedduu qabaaturra, fooqii qabaaturra, addunyaa harkaturra waan fedhe waan addunyaa san hundaa'u yaammadhu. ilmi namaa tokko, saahibni kee tokko, obboleessi kee tokko, obboleettiin islaamaa takka sababa keetiin qajeelutu irra sii caalaaya. Idan TV